Lutela DP i kom malim me Uganda opako lyel-li Dokta Paul Kawanga Ssemogerere. Won kom pa DP i kom malim me Uganda, man Ladit Umar Kerubino ma ocako tic ki Ladit Ssemogerere mwaka pyeraboro ki wiye, omoko matut kun wacci. Amito awac kit man ni Ladit-ti ocako kwone i yo ma piny. Ocako macalo lapwony i Saint Leo's College.

i party headquarters from sixty two up to sixty nine ma dong kare ma gamente pu bote ocito banning parties only weng en bene kare ma nongo otye i office calo national publicity secretary pa democratic party ma otiyo matek mada omiyo ocito ki nickname calo Mouthpiece pa party, pingo caa ducu ka Democratic party tye ki problem en aye jumping into telling people as to what to do kadi ki dong party pe tye in power omiyo courage ki dano mapol miyo dano cung o ka acel liking i kom DP ma ki mako belt ki wa mwaka 69 en kong obedo woko pi kare mo manonok ci inge ma dong bene ki cito ki make i 7 I 69, Apartheid Team dong ocito ci ocung. Oo wa i tyene pyera abiro wiye aryo ma kineko Benedicto ki Wanuka, ka en dong oringo ocito i lobo ma woko. Man bene oweko en okatti ka opwoyo kwede gamente me tic matek me neno kit ma kiworo kwede lyel-li i kare ma kikano kwede kome.

ma obedo President ma megwa President General Doktor Paul Kawanga Semogerere ni kwone otum. Wan wawinyo ki tur cwiny matek pien i ngec ma wan wangeyo en kwede, en obedo latela matir, latela ma julu neno ni anyim me tela myero omedde weko en ojulu lutela mapol. I gulu kakany, wan jo mukene iwa yom ni kadi pe ojuluwa o directly, en ojulu jo ma dok omedde ki juluwa. Ladit Norbert Mao tye i kin jo ma Doktor Semogere ojulu, wa tye Jakaria Olumgi. Gen cwiny ma pok iwilo wiwa en aye ni kwo ma en onut nyuto ki yo me tela en aye tela pe me gero, tela yo me mwolo. Tela ma kitelo kun kiloko lok ada ki ngol matir en aye weko wan jo mukene wiwa tek kadi bed wawoto kadi bed waloko watelo tela nongo oa ki i tela pwony matir ma oa ki bot Dokto Semogerere. Lutela mukene mapat pat ma Wan Luo TV oloko kwedgi i kine Father Charles Onen gin ki Honourable Gilbert Olanya gubedo ki tamgi kun giwacci.
Apwoyo matek tutwa gi gum maracce wa rwenyo ladit ma pire tek ma otiyo tic kacel gi ni President Yoweri Museveni pi mwaka malac dok wa neno omako flag pa party DP pi kare malac. Dong man pwonyo wa ni gin na pire tek loyo en omyero ibed principle ka ikwo kwo ma migi. Paul Kawanga Samogerre. i kare ma ojoining DP ma ocako mako tambera wa pati DP, pe omed ki tamo tam me lokke, pe obedo ka lok gi lum i doge, ocung matek omed ki to ma tye macalo lak pati me DP. Dong inge ni i kin nino ni, gamente pa nrm gi tamo ni ka gi miyo cente ki ngato moni, ngato moni olokke en nongo obalo career pa ngat ni eno ni. Ento Paul Kawanga Samogerere ocung matek, Pe oye wil mogo matino tino ma pol kare gamenda pa NRM miyo i kin dano-ni. Pi meno, iwa yom twatwal i kome ka inen tin dong Lubanga lwonge cito bot Lacwec, otiyo tic matek, obedo dano ma pe wille, dok obedo ka nyuto ki wi lobo ni Uganda mito loc a lwak, Uganda mito telo a lwak. Ci wapwoye ka ma en tye iye. Lubanga me polo ogwok timine pi bedo makuca. Kwo tye mic ma Lubanga miyo ma ka karene oromo Lubanga kwanyo. To tye gin acel ma ngat mo keken pe obibwot ki iye ka in tye gin ma dako onywali. Semugeru ada obedo Muganda ma obedo ka lweny matek pi kakane, pi lobone macalo Muganda. Me aryo, wan wangeyo ni en obedo ngat ma ocwako tam pa Museveni kare macel i lum. okony Museveni tutwal macalo Muganda me ryemo obote. Co. I nge ryemo obote, pe wangeyo gin ma dong ocito otimme, olokke dok oyabo pyem ki Museveni. Museveni odwogo rac i nge en ye ni Museveni oket ring me nyom nyom i kin en, Museveni, ki Muganda ki Baganda macalo an institution, macalo kingdom. ki ki pati pa NRM. Meno gin ma wiya po iye. Me adekke, Ssemugera obedo Muganda ma tye Muganda mada ma pe bwolle, ma bwola pe i kwone. Tute me tic ki ada. Dong i tic ki ada-ni, obedo dano ma aryo, ma dano ma gwanne, tiyo ki ada, dok obedo dano maryek.

ma bene dong kwone bene oo ci orwenyo iye. Pi lok angeya mono cwinyi wan lwod TV, Part.